zvinoita here kuti makaroorana muri murume nemukadzi but murume kana mukadzi anobuda oenda kwaanoenda kana kuti otoina a day kana kuti two days asina kudzoka kumba asina futi kutaurira mumwe wake kuti ndiri kwakati kana kuti ndafambira nyaya yezvakati kana kuti ndaenda kunoitei kwandaenda um, kana kuti unofanirwa kutaurawo imagine kuti mukadzi wako haapo pamba for two days kana kuti mm. murume wako apamba for two days but haana kutombobvira akuudza kuti aendepi kunoitei nani right.
uh, imi mukutotaura anditi ka mm. mukutotaura eh, zvekuti day anditi mm. uh, inini anditoreso kudaro ini ndototi every minute kana munhu abuda kuenda ngatingoti aenda patown anditika mm, mm. eh, asi asvika patown ngaataure now ndaamutown arit mm. ndasvika anditika eh, uyezve hakuna munhu anovamba kuti nhasi handisi kutouya ndakutonorara kupi eh, kuhwange anditika without zvisingazive kanti pasina kana imwe conservation amboitika panapa kutofona kuti aiwa kana anyari bosi kubasa anditi ka mm. boss ngedzeni tange ndadini ndazivisa mhuri yangu kuti ndomboenda kupi ndikuende kwakati anditi ka mm, mm, eh, kuita kuti mugare mazivisana uye ugare umwe wakadini aziva zvazvinoitira zvekuti iwe unofunga kuti haa mukadzi wangu haana chi haana dambudziko nazvo anditika but mumwoyo make semunhu anokuda ka yekutinasimbodai munhu ari kure bcause nyaya yekutaura kuti munhu akutonyoraraka indotoita sendoti its like yato inotoita senge wiki ngatikoti one hour kana wafamba kerwendo wasvika taura kuti ndasvika mm. andidika mm. zvinobatsira relationship yako zvinobatsira iwe nemukadzi wako kuti mhuri igare ichiziva kuti and i'm not going to be worried about kuti chii nekuti unongo chingoziva kuti munhu wangu ari safe kwaari ikoko bcause imagine kuti munhu wangu obuda wainda right inobata tese bcause ona iwe munhukadzi ka ngaataure kuti ah eh, swit hati ndasvika anditika mm. ndasvika kuya kuya bcause mm. mostili ukatarisa waivanhu uchizonetsa ntunhu zviri kudukwa redika mm. zvinonzi musuya e, wakaenda kwa kwananhingi asi hauna kutaura kuti wakasvika mm. asi nzwaka e, handizivi kuti sei ukazvitarisa zvinhu izvozvo ka zvinhu zvinotoitika pakuti kana pazoita imwe nyaya anozokuta kuti ha ah, ndinokusaspera something i don't know kuti haana kana kutaura mm. and eh, and futi ka handida kuziva kuti wakaendera chii mm, onanianobvira wataura unongooneka chauri kuhwanza kuti eh, eh. hausida kuti ndizive location yaurisakutoreva mm. kuti any nyaya kana kuti any chinhu chawafunga kuti uite handiti ka mm. you have kuti utaurire mumwe wako kuti shamwari ndadai ka ndasvika zvakanakira zvinhu zvitikuita izvi zvakanakira kuti trust neimba yenyu igare iri pachi iri stable mm. inogara iri panzvi iri stable kuno kuti hapana kufungirana kunozouya mm. hapana kuzopomerana kunozoita sei kunozouya mm. uye that connection yekuti waudza mumwe wako mumwe munhu anogona kutorara ari very peaceful uye asingatembofunga kuti asi jamanawa kune zviriko pakuenda kunetekeve anonetsa kudofona so ah, kuita kudoisa whatsapp ah. pamwe hauna kana data things like thatbut ukazoshaiwawo hako data wabva kumba wataura kuti wangu kana kuti bebi kana kuti amene wateva zvamunodeedzapangoita eh, eh, any emergency anditi ndosaka mafoni ariko ekuti inozivisana mm. immediately mm. anditika mm. asha ah, I'm going to be late uh, uh, uh, tonight ka because of madhiri ekubasa kati because of or mota yedu yaita breakdown mm. anditika mm. then zivisa mudiwa wako mm. kuti azive kuti uri kupi please let us know kuti muri kuzvionawo sei nenyaya iyi maonero atiri kuita ndiwe here kana kuti tofanira kugadzirisa papi tiri kuonawo zviri zvere musakanganwe kufollowa kana kusubscribe kana muri kuona muri kuyoutube siyaiwo komendi mosheerwa mm. mashamwari enyu